Salam hormatly tomaşaçylar! Türkmen Klassik gepleşigimiziň täze sanyna başlaýarys. Men gepleşigi alyp baryjy Şemşat Amannepesowa. Aýdym-saz adamyň köňül guşuny ganatlandyrýar. Bu sungatyň ösmeginde, örňemeginde, elbetde, kompozitorlaryň mynasyp paýy bar. Şeýle kompozitorlaryň biri Kerimguly Gargow bolup durýar. Ol özüniň dördüjiligi bilen ajaýyp durmuşymyzy, Bagtyýar neslimizi wasp edip birnäçe eserleri döretdi. Kerim Garow, Daňatyr Öwezow adyndaky ýörite sazçylyk mekdebinde okan döwründe özüniň ilkinji halypasy kompozitor Durdy Nuryýewden sapak alýar. Bu barada Kerim Garow şeýle ýatlaýar, Halypam Durdy Nuryýew mylakatly, sypaýy, elmydama ýüzi mähirli we nurana adamdy. Özi hem käwagtlar edil çaga ýaly diýseň pespäl hem kiçi göwünlidi. Şonuň üçin onuň sungat sapaklary asla ýadyňdan çykmazdy. Bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda ýörite sazçylyk mekdebi tamamlap, Kerimguly Garow Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Türkmenistanyň halk artisti, professor, kompozitor Rejep Allaýarowda okuwyny dowam edýär. Rejep Allaýarow sapaklaryna öz halypalary Kary Karaýewiň, Şmidkäniň döredijiligi olaryň durmuş ýollary bilen baglanyşdyryp geçer eken.

başdan geçiren ruhy ahwalatyny ussatlyk bilen bermegi başarýar. Bu eserde ýigit gül desseleri bilen söýgülisini garşylamak üçin seýilgähde garaşýar. Ýöne näçe wagt garaşsa-da söýgülisi duşuşyga gelmeýär. Şonuň üçin her bir geçilen sapak gelejegine umyt bagladýan ýaş kompozitorda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrypdyr. Ýaş nesli ruhy taýdan terbiýelemegiň wajyplygyna düşünýän kompozitor, hor we solist üçin, şeýle-de dürli saz gurallary üçin ajaýyp eserleri döretdi. Kompozitor ýokary okuw mekdebini özüniň simfoniýasy bilen üstünlikli tamamlap, bir müň dokuz ýüz togsan dört, iki müň birinji ýyllaryň aralygynda kompozitor Kerimguly Garow özüniň döredijiligini mugallymçylyk işi bilen utgaşdyryp alyp barýar. Şol döwürde konserwatoriýada işläp, Kärdeşleriň, talyplarynyň uly hormatyna eýe bolýar. Kompozitor simfoniýa dört bölümli uly simfoniki orkestr üçin, ruhubelentlik joşguny halk saz gurallary orkestri üçin, kwartet, dag jülgesinde kirişli saz gurallary üçin, säher çagy çölde fleýta we fortepian üçin, prelýudiýa, goboý we ikskripka, alt we wiolançel üçin, Moderat Kon Moto, Gaboý fortepiano kirşli kwartet üçin, Arzuwlar dünýäsi estrada orkestri üçin, Gözellik, Türkmen atlary ýöreýşi, Yşk şäheri atly bu eserlerem estrada orkestri üçin döredipdir. Onuň fortepiano üçin eserleri ýagny Gijeki oýlanmalar, Tema we onuň wariasiýalary, Sözsüz aýdym, Inwensiýa, Iki sesli inwensiýa, Fuga, üç sesli fuga, polifoniki eserlerdir. Onuň ýazan aýdymlary Şanly baýram, Nowruzym, Mähribanym, Sen gitdiň, Näzli gözel, Kalbymda galypsyň sen, Goşunyny nesip etsin, Dilberim, Dildarym geldi, Watanym, Jebislik, Beýik galkynyş aýdymy, Dost-doganlyk aýdymy, Bagtyýarlyk aýdymy, Belent ykbal, Mähriban gyzym ýaly owadan aýdymlardyr. Onuň. solist, hor we simfoniki orkestr üçin döreden aýdymy Wengriýa Respublikasynda ýazgy edildi we iki müň on ýedinji ýylda geçirilen Bäşinji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda on müň adam tarapyndan ýerine ýetirildi. Ol Döwletgeldi Annamyradowyň, Atamyrat Atabaýewiň, Allaýar Çüriýewiň, Gülşirin Hanowaň, Akmyrat Rejepowyň, Täçmämmet Jürdekowyň, Çemen Annaberdiýewanyň, Nurgözel Gozlyýewanyň, we başga-da birnäçe şahyrlaryň sözlerine aýdymlary döretdi. Kompozitoryň bu aýdymdyr sazlary ýurdumyzda geçirilýän her bir toýdur baýramlarda ýerine ýetirilip, teleradioýaýlymlarda häli-şindi ýaňlanýar. Onuň öz gyzyna bagyşlap döreden Mähriban gyzym atly eseri iň bir meşhur aýdymlarynyň birine öwrüldi.

üstünliklerini arzuw etýäris. Indiki gepleşiklerimizde duşuşýançak hoş sag boluň.